बिहार बन्दके पूरा रोडपर बी जे पी के नेता आ किसी जे जनता छथि से अपन जे छै से अहाँके रोडपरमे अता काल्हिखना बेनीपट्टीमे देखलियनि बेनीपट्टीके वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा जी रोडपर उतरि कऽ लोकसभके दोकानदार सबके दोकाने दोकाने घुमि कऽ ओकरा सबके कहथिन जे काल्हिखन बिहार बन्द करऽके छै काल्हि दोकान नहि खोलऽके छै हम ओहि नेता सबके विधायक सबके कहऽ चाहै छी जे अहाँ जे बन्द करऽके लेल ऐलान करली केलिए आओर आइ बन्द केने छिए ओ की कारण छै सात बजे आइ भोरक सात बजेसँ अहाँके बिहार बन्द छै रोड पर उतरते सब नेता आ जनता ओकर कारण की छै तऽ कारण इएह छै जे मोदीजीके माँके केओ गाड़ी पड़ि देलकै ठीक छै गाड़ी पढ़लकै ओकर तऽ सब विरोध करतै चाहे ओ केओ भी होइ ओकरा सजा होबाक चाही ओकरा दण्ड बढ़िआँसँ होबाक चाही जे भाइ गारि किए कहलकै केओ राजनीतिक पार्टी या राजनेताके या ककरो भी राजनीतिए की क्या करी ककरो भी अगर यदि माँके या फिर अपने ककरो भी गारि पड़तै तऽ ओ चीज दण्डके ओ आदमी दण्डके भागी बनैत अछि गारि नहि पड़बाक चाही ठीक छै हम विरोधी छी हम विरोध करबै पक्ष विपक्ष अपना जे छै से बात रखैत तऽ अपन जे छै से अहाँके अथी करैत लेकिन गाली गलौज नहि होयबाक चाही ई चीजके लेल तऽ हम खुद विरोध करै छियै लेकिन तत्पश्चात हमर देशक जे हमर बिहारक हमर जे किछु नेतासभ छथि हमर देशके ने प्रधानमन्त्री तकके बात करी तऽ सभ केओ सएह छथि तऽ सभ केओ जहन बी जे पी के नेतासभ जहन मन्त्री विधायक सांसद सभ जहन मंच पर से सभके गाली गलौज केलखिन हमरा सभ लग ने पूरा सबूत अछि कि की बाजल छै से के आदमी की बाजल छै सभटा सब ओ देखने छियै तऽ ओहि टाइममे कतऽ रहथिन मोदीजी ओहि टाइममे मोदीजी कतऽ रहथिन जहन मोदीजी खुद अपने रहथिन मंच पर से गाड़ि पढ़ने तहिया तखन की भेलै बी जे पी के आइ यदि आइ केओ जनता अगर कतहुसँ केओ बाजि देलकैए तऽ ओहिके लेल अहाँ पार्टीके पाछाँ पड़ि गेलियै तऽ कोनो पार्टी पर नहि अहाँ राहुल गांधीके कहि रहल छी जे क्षमा मांगय लेल माफी माफी मांगय लेल ओ किया माफी मांगतै अहाँ मांगलियै माफी कहियो आइ तक अहाँ जिंदगी भर जहियासँ सत्तामे बैसल यए तहियासँ खाली गलते कऽ रहल छियै पूरा देश के बर्बाद करऽ के लेल अपने तैयार छियै मोदी जी और तहिया से जनता अहाँ के पछा पड़ल रही जे सही होबऽ के चाही सही होबऽ के चाही कहियो सही केलिए जते बात बाज के अहाँ एलिए देश में तते बात के कोनो कार्य केलिए एखन धरि तऽ अपने खुद जहाँ गलती करै छियै तऽ ओकर के जिम्मेदार छै कियाकि अहाँके तऽ शासन प्रशासन

ओ न्यूज चैनल होइ ओ नेशनल मीडिया चैनल जतेक चैनल अछि सभटा अपने अहाँ खरीद कऽ रखने छियै आज तक होइ ए ए पी होइ ईसभ चैनल जे छै ईसभ चैनल यदि अहाँके विरोधमे अगर किछु बाजि देत तऽ ओहि चैनलकेँ अहाँ बन्द करा देबै हँ बात इहो छै जे दियौ हमहूँ भरै छी हमरो अहाँ बन्द करबा सकै छी हमरो अहाँ बैन करा सकै छी लेकिन ई चीज गलत छै अहाँ गलत करी आ गलतके अगर जदि केओ सवाल खड़ा करै छै तऽ ओकरा अहाँ जेल भेज देबै ओकरा अहाँ केस कऽ देबै मोकदमा कऽ देबै ई चीज कतयके न्याय छै अहाँके अपना देशक संविधानके सुरक्षित रखनाइ जरूरी छल अपना देशक जनताके सुरक्षा करबाक छल अपना देशक जनताके लेल हितमे काज करबाक छल तऽ अहाँ जनताके हितके लेल नहि काज करै छियै अहाँ अनहितमे काज कऽ रहल यए पूरा जनता अहाँके मतलब जे छै से परेशानीमे छै ओकरा के जवाब देबयवला छै ओकरा के साथ देबयवला छै अहाँके अडानी अम्बानीके जे छै से अहाँके दलाली करैत अडानी अम्बानी अहाँके दोस्त अपन दोस्तके खाली जे भरऽमे लागल छी लेकिन आइ देशके जनता परेशान छै ओकरा देखऽ लेल केओ तैयार नहि छै अहाँ बस अपन अपन जे छै से काज करऽपर लागल छी एँ आ तखन जदि कतहु कियो अगर किछु बजलै तऽ बस एगो मुद्दा बनि गेल वर्तमानमे एखन विधानसभा चुनाव बिहारमे छै तऽ तखन अहाँ आबि गेलियै आ बिहार बन्द करयके लेल बिहार बन्द करै छियै आ ऐलान कयने छियै अहाँ बिहार बन्दके अहाँके नेता मन्त्री सांसदसभ बिहार बन्द कऽ रोडपर उतरता एँ बे ओहिके कारण किछु नहि छै जकर कारण अपने सभसँ पहिले अपने छियै अहाँ गाड़ीपर नहि मंचपर सँ तऽ अखन के हियै तखन कतऽ रहत बी जे पी तऽ या कतऽ रहै शासन तऽ या कतऽ रहै प्रशासन अपना कालमे किछु नहि दोसर कालमे भए जाइ छै बगवाल अपन माय माय होइ छै दोसरके माय होइ छै जर्सी गाय एहि प्रकारक बात नहि होबाक चाही हमर देशक प्रधानमंत्री एहि प्रकारसँ अगर देशके शासन करत तऽ देश एक ने एक दिन जरूर पूरा देशक जनता रोड पर उतरि अपन भीख मांगय लेल तैयार हएत।